Il-ġuri ta' Ġiġa u Leli dam għaddej sbatax-il ġurnata. F'dan il-ġuri xehdu aktar minn mitt persuna. Tnejn minnhom intbagħtu l-ħabs waqt li kienu qed jixhdu, minħabba li skont l-imħallfin, dawn kienu qed iħawdu u jiktbu fix-xhieda. Prova li dwarha kien hemm nuqqas ta' qbil bejn ix-xhieda kienet il-libsa li kienet liebsa Ġiġa dakinhar. Wara d-delitt, Ġiġa kienet liebsa libsa ċelesti. Iżda kien hemm seba' xhieda illi qalu li qabel il-ħin tad-delitt raw lil Ġiġa liebsa libsa blu skura.
Jien ma biddiltx il-libsa. Il-ġurnata kollha bl-istess libsa kont, biċ-ċelesti. Jien dakinhar ma biddiltx u lanqas ħsilt bil-washing machine. L-aħħar li ħsilt dik il-libsa l-blu skura Kien xi tlieta jew erbat ijiem qabel, la naf il-Ġimgħa u lanqas is-Sibt.
Fit-testijiet li saru fil-laboratorju ta' Scotland Yard, la fuq il-libsa skura u lanqas fuq il-libsa ċara ma nstabu traċċi tad-demm. Fix-xhieda tiegħu l-espert ta' Scotland Yard qal ukoll li l-libsa blu skura ta' Ghigia ma kinitx nadifa. Din il-libsa, il-libsa blu skura, ma kinitx nadifa. Aħna ngħidu li kienet xjentifikament maħmuġa. Jiġifieri wara li nħaslet, jew intlibset, jew missewwa ħafna idejn. Sibna teba waħda fuq dik il-libsa, ma ma kienx taddem. Kienet teba tal-ikel.
Imma fit-testijiet forensiċi li saru fuq il-washing machine xi traċċi ta' dem instabu.
Il-washing machine għandha pompa biex battal l-ilma, imma l-aħħar ftit ilma tal-ħasla jibqa' fis-serpentina. Ma jistax inġibed mill-pompa u allura jibqa' hemm. Fis-serpentina sibna ilma bis-sapun imċappas bid-demm. Però rrid ngħid li mhux id-demm biss jagħti reazzjoni ta' demm. Hemm affarijiet oħra bħal klorofilla, l-permanganat u l-ħaxix frisk li wkoll jistgħu jagħtu reazzjoni ta' demm.
L-esperti ta' Scotland Yard analizzaw ukoll xi fibri li nsabu fil-washing machine.
Il-fibri qlejnihom minn taħt il-gasket tal-washing machine. Sibnihom moqogħdin f'boċċa. Meta eżaminajniehom, sibna ftit traċċi ta' demm uman. Fuq bedspread li kienet minxura fil-gallarija tal-appartament instabu erba' qatriet żgħar ta' demm uman u traċċi oħra ta' demm. Fuq il-bedspread kien hemm erba' qatriet ta' demm. Demm uman. Dawk kienu f'tarf minnhom minn tal-bedspread, jew fejn wieħed iserraħ rasu jew fejn wieħed iserraħ żgħar. F'inħawi oħra tal-bedspread, però, kien hemm tbejja ta' demm li kienu jidhru li kienu nħaslu. Oħt Leli xehdet fil-Qorti li din l-istess bedspread kienet tintuża minn nanna, li kienet marida u kellha emorarġija. Xehdet li xi erba' xhur qabel id-delitt ta' Twani, fuq din il-bedspread kien hemm ħafna demm, li mbagħad ħasluh. Dak iż-żmien ix-xjenza tad-DNA ma kinitx għadha teżisti. Ħadd ma seta' jkun jaf jekk dak id-demm kienx id-demm tan-nanna jew ta' ċkejken Twani. Meta mistoqsi fil-Qorti jekk setax jgħid kemm dak id-demm kien ilu fuq il-bedspread, L-espert ta' Scotland Yard ma qal xejn.